dwar is-sensiela popolari interattiva li taħdem bir-realtà maħluqa li hija l-għoġol tad-deheb. Qabel xejn importanti li ngħidilkom, infakkarkom anzi, għaliex il-qari hu importanti. Qabel xejn, il-qari ifakkarna u jgħallimna eh, ħafna affarijiet, jgħallimna il- Ikollna ideat interessanti, per eżempju jgħallimna niktbu aħjar, jgħallimna l-Malti, fil-fatti niltaqa' ma' ħafna tfal ta' mparkom iżgħar ikbar u jgħiduli għandek xi ħjiel għalina li nixtiequ nkunu kittieba għada pitgħada meta nikbru ngħidilhom ħaġa waħda biss għandkom tagħmlu għandkom taqraw, għandkom taqraw u għandkom tkomplu taqraw. Għandna naqraw kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż. Ir-raġuni hija li l-Ingliż hija l-lingwa universali, ovvjament nistgħu nikkomunikaw mal-barranin grazzi għal-lingwa tal-Ingliż però mbagħad niftakru wkoll li l-Malti hija l-lingwa tagħna, għandna nkunu kburin li minkejja li aħna naqra ta' gżira fil-Mediterran, Għandna l-lingwa tagħna. Niftakru li pajjiżi bħall-Amerika, bħall-Awstralja u tant pajjiżi oħra jużaw l-Ingliż, bidlu naqra kliem għandhom aċċent, però finalment l-Amerikan huwa Ingliż. L-Awstraljan huwa Ingliż, ġifieri kontinenti sħaħ m'għandhomx lingwa u aħna minkejja li aħna eh, tant ċkejknin għandna l-lingwa tagħna u għal daqstant importanti li naqraw bil-Malti. Konna qed ngħidu li grazzi għall-qari jkollna ħafna ideat sbieħ. Anke nitgħallmu lingwi, nitgħallmu espressjonijiet, immorru aħjar fl-eżami, però minbarra hekk, kważi kważi iktar importanti, tajjeb, li nieħdu pjaċir naqraw huwa divertiment mill-isbaħ. Fil-fatt xi ħaġa interessanti hija li skont anka riċerka li saret, grazzi għall-qari nneħħu l-istress, all right, minn barrek il-qari joħodna fil-passat, joħodna fil-futur, joħodna fil-preżent, idawwarna madwar id-dinja, all right, joħodna barra mill-univers f'pajjiżi differenti. U dan kollu mingħajr ma nqumu minn fuq il-siġġun jew is-sufan li nkunu qegħdin fuqu. U dan nagħmluh biss grazzi għall-qari. Però ħa nkellimkom, kif wegħdtkom, dwar is-sensiela popolari li żgur li smajtu biha L-Għoġol tad-Deheb. Din hija l-ewwel sensiela ta' kotba bil-Malti li jaħdmu bir-realtà maħluqa għal dawk minnkom li ma jafux kif taħdem din it-teknoloġija ħa ngħidilkom u verament xi ħaġa sempliċi. Qabel xejn tidħlu fis-sit tiegħi www.rootfrenda.com hemm is-sezzjoni ta' kotba u hemmhekk hemm l-istruzzjonijiet Kif tistgħu tniżżlu app b'xejn minn fuq Play Store u App Store u tgawdu minn din it-teknoloġija ġdida. Dawn huma l-uniċi kotba bil-Malti li għandek. Forsi wħud minnkom raw din is-sensiela wkoll jew fiċ-ċinema lokali kif ukoll fuq it-televiżjoni. Tajjeb? Mela, apparti minn hekk, naqra aħbar tajba hija li dan il-film tagħna huwa l-unika film Malti li llum il-ġurnata ħa jkun maqlub f'ħames lingwi u ħa jidher ukoll mhux talli ġa deher f'pajjiżi bħall-Awstralja imma hu l-ewwel film Malti li se jidher fil-pajjiż kbir l-Indja. U għaldaqstant aħna ninsabu tassew kburin biha. U ħa nibda billi nkellimkom dwar l-ewwel ktieb. Dan qabel xejn din is-sensiela hija triloġija. Triloġija tfisser sensiela tla' tliet kotba. Inħobb nagħti l-eżempju ta' Harry Potter. Din is-sensiela differenti ħafna minn Harry Potter, u hekk għandu jkun, kotba m'għandhomx jikkupjaw lil xulxin, però naraw kif f'kull ktieb, ħa naraw forsi anke t-tielet wieħed, f'kull ktieb, dan huwa l-ewwel ktieb, Il-Misteru tal-Għoġol tad-Deheb, it-tieni ktieb huwa It-Tfal tal-Għoġol tad-Deheb u t-tielet ktieb li naf li ħafna minnkom kien ilhom jistennew irċivejt ħafna messaġġi fuq Facebook bl-email waqfuni fit-triq issa jinsab ukoll għall-bejgħ u dan jismu s-sagrifiċċju tal-għoġol tad-deheb. Mela, l-ewwel ktieb. L-ewwel ktieb ilaqqagħna ma' żewġt itfal, ma' Pia u ma' Sandro li huma kuġini, però ma għandhom xejn xejn xejn xejn x'jaqsmu ma' xulxin. U dawn il-kuġini ma jmorrux tajjeb flimkien. Però qabel, anzi, ħa mmur naqra qabel. Fil-fatt, f'din l-istorja niltaqgħu ma' dawn it-tfal Maltin, Maltin, bħali u bħalek, all right? li jmorru fuq mawra tal-iskola, min jaf qabel il-Covid, qabel il-Coronavirus kemm hawn minnkom li kienu jmorru wkoll ħarġiet tal-iskola. Naf li uħud minnkom kienu jmorru anka darba f'xahar tal-iskola kienu joħorġuhom eh, biex jiżuru pajjiżi differenti f'Malta u f'Għawdex u dawn it-tfal bħalkom hekk għamlu l-għalliema tagħhom ħadithom fuq mawra u lil dawn l-istudenti ħadithom f'labirint taħt l-art li verament jeżisti tajjeb li ngħidu. All right? Huwa shelter tat-Tieni Gwerra Dinjija. Però id-differenza bejnkom u bejn dawn it-tfal li intom irritornajtu lura d-dar għax kieku mhux qed tarawna u dawn it-tfal sparixxew. Anke l-għalliema sparixxiet. U ħadd ma jaf x'sar minnhom. Fil-fatti, din l-istorja vera ġrat. Ġrat fis-snin erbgħin hawn Malta fejn grupp ta' studenti, tfal Maltin bħalkom, marru fuq mawra tal-iskola mal-għalliema tagħhom f'xelter f'labirint taħt l-art u sparixxew. Ħadd ma reġa' sema' bihom. Issa li ġara hi li Pia u Sandro, nfakkarkom li huma żewġ kuġini, isibu mappa għat-teżor. Jisimgħu wkoll dwar il-leġġenda tal-għoġol tad-deheb. Il-leġġenti huma parti mill-kultura tagħna. Tajjeb li ngħidu li l-leġġendi huma stejjer, alright, li jkunu x'aktarx ġraw fil-passat li ħadd ma jkun ċert jekk hux vera jew le ġraw u li parti minnhom tkun vera u parti minnhom ma tkunx. Il-leġġenda tal-għoġol tad-deheb forsi jkollna ċans ukoll narawha bl-animazzjoni. Imma biex ngħidilkom li dawn iż-żewġt itfal sabu mappa u xtaqu jiskopru t-teżor tal-għoġol tad-deheb u spiċċaw fl-istess labirint fejn it-tfal tas-snin erbgħin ikunu sparixxew. Issa ħa nibda billi nkellimkom dwar il-leġġenda tal-għoġol tad-deheb. Mela forsi nistgħu Anzi, ħa nagħmel hekk, ħa nibda billi nkellimkom naqralkom kapitlu qasir. Li l-kapitlu jismu Il-bidu tal-avventura. Bis-saħħa tad-dawl tat-torċa, indunaw li kienu qegħdin f'passaġġ b'ħafna lampi antiki mdennlin mal-ħajt. Il-passaġġ kien iwassal għal iktar taraġ li ġabhom f'kantina enormi. Pia newwlet it-torċa tagħha lil Sandro, filwaqt li mill-but ħarġet torċa li għalkemm żgħira, kienet titfa' dawl qawwi. Din libsitha fuq rasha. Kemm ġejt ppreparat qed ngħid, qalilha b'ton ta' ammirazzjoni hekk kif bdew jesploraw madwarhom. Il-kantina kienet tassew interessanti. kienet mimlija trab u għaqbut u kienet imburdata b'diversi kurżitajiet. F'rokna kien hemm fanali u lampi antiki b'forom differenti waqt li l-faċċata tagħhom kien hemm għadd ta' siġġijiet u biċċiet tal-injam. Kien hemm ukoll kenuri, fuklari u ġarar tal-ġebel. Mal-ħajt ma' ħajt minnhom kien hemm imnaqqax il-salib tal-kavallieri filwaqt li man-naħa l-oħra kien hemm għadd ta' xemgħat impoġġijin ġol-ħajt ftit minnhom sħaħ u oħrajn li kienu nħallu. Issa qed naraw għax hawnhekk tajjeb li ngħidilkom naqgħa kif taħdem mela l-kapitlu li għadni kemm qrajtilkom huwa dwar Pia u Sandro l-ewwel darba li bdew jiskopru Dawn l-affarijiet bdew jiskopru ħafna affarijiet passaġġi sigrieti, mapep antiki, ċwievet interessanti u tajjeb li ngħidu li f'kull ktieb naraw għadd ta' stampi. Kull fejn taraw l-istampa kull m'għandkom tagħmlu huwa tiddownloadjaw l-app li kellimtkom dwarha ftit qabel, tiddownloadjawha fuq il-mobile jew it-tablet bħal m'għandna hawn hekk u kull fejn taraw stampa jew anke fuq il-faċċata jew anke fejn hemm ir-ritratt tiegħi fl-aħħar nett Tippuntaw il-kamera tal-mowbajl jew tat-tablet lejn dik l-istampa partikolari u mbagħad araw ftit x'jiġri.

Dan mhux kollox. Kien hemm ukoll imwejjed, banketti u kolonni li fuqhom kien hemm oġġetti li tista' ssibhom biss jekk xi darba l-Ħadd tmur sal-Monti tal-Birgu tfittex fl-antikitajiet u anki f'xi ftit imbarazz ieħor li jkun hemm għall-bejgħ. Il-kuġini kellhom xalata u bdew iqallbu fl-affarijiet li kien hemm madwarhom. Sandro pprova jieħu stessu b'għamla ta' kamera li kienet Tuża t-tirtuqa. Pia qagħdet tqalleb fil-ħwejjeġ u fid-drappijiet li kien hemm imxerrdin f'bagalji u f'kaxex differenti. Bagalja minnhom laqtet lil Pia aktar mill-oħrajn. Forsi kien minħabba kif kienet impoġġija fuq waħda mill-inwejjed u mhux kif Gigi. Forsi għaliex, minkejja t-trab ta' fuqha, kienet f'kundizzjoni pjuttost tajba. Insomma, it-tifla ħasset li kellha tiftaħha. Wara li għamlet ftit ħin tqalleb fil-bagalja, Pia sabet ħarġa tal-1947 tal-gazzetta Mill-Gżejjer Tagħna. Mingħajr ma qagħdet taħsibha, qrat l-artiklu li kien hemm fil-faċċata. U hawnhekk erġajna sibna stampa oħra u għaldaqstant li ħa nagħmlu huwa ħa nippuntaw il-kamera tat-tablet jew tal-mobile u ħa naraw ftit x'jiġri.

Hawn miktub li fis-snin erbgħin għalliema u l-istudenti tagħha marru ħarġu tal-iskola f'xi passaġġi taħt l-art. Jidher li għal xi raġuni misterjuża, dawn għospru lkoll. Kien hemm tfittxija sħiħa, imma ħadd ma seta' jsibhom. Spjegat fil-qosor lil Sandro li deher ferm imħasseb. Hu minn dan l-aħħar minn Tonino kien wieħed minn dawk l-istudenti li sparixxew waqt il-ħarġa, qalilha f'daqqa. Imma t-Tiju Ino għalfejn qed jaħbi l-gazzetta hawnhekk? Pia riedet tkun taf. F'daqqa waħda, Sandro nnota ktieb ferm antik imqiegħed fuq kaxxa żgħira tal-injam. Waqt li kuġini huwa qagħad qabad iqalleb fil-ktieb li kien jismu Leġġendi Maltin, Pia qabdet il-kaxxa f'idejha. Fil-kaxxa sabet karta mitwija u marbuta b'sigarella ħadra, iżda x'ħin fetħitha, it-tifla mill-ewwel indunat li kienet mappa tat-teżor antika, impinġija bl-idejn. Kien hemm impinġija linja ħadra li kienet twassal għal xxx li turi fejn suppost jinsab it-teżor. F'rokna minnhom kien hemm diżinn mill-iktar mill-isbaħ b'xi frażijiet miktubin fin-nofs tat-tpinġija. Din mappa tat-teżor! qal Sandro skantat. Mill-ewwel kont naf li t-Ziju Ino qed jaħbi xi ħaġa, mela qed ifittex teżor. qalet kuġintu hekk kif bdiet taqra x'kien hemm miktub. Dawwar, dawwar, dawwar, tas-sufra il-muftieħ, minn taħt il-maduma tal-kavallier tidħol għal-labirint il-lejl, oħroġ l-iben tal-barr id-dehbi qabel idoqqu nofs il-lejl. Imma kun af li l-bieb ma jinfetaħx qabel ma l-minutieri jkunu fuq it-tnax. Il-kuġini ħarsu eċċitati lejn xulxin. Din bħal ħaġa muħġaġa! qal Sandro, imsaħħar. Pia mill-ewwel qablet miegħu għalkemm fl-istess ħin kienet tidher imħassba. Min jaf x'inhu t-teżor u fejn jinsab? kompliet tgħoden. Naf x'inhu t-teżor! Ir-risposta qiegħda f'dan il-ktieb! wieġeb kuġinuha hekk kif qabad il-ktieb Leġġendi Maltin u beda jqallbu. Pia għamlet ħilitha biex ma titlifx il-paċenzja hi u tistenna li jsib dak li kellu f'moħħu. Sa fl-aħħar, it-tifel sab dak li ried u nawlilha l-ktieb miftuq minn fuq miftuħ fuq il-paġna preċiża. Hawn hi l-leġġenda tal-għoġol tad-deheb, il-kliem l-iben tal-barri d-dehebi f'li għadek kif qrajt żgur qed jirreferi għall-għoġol tad-deheb. Fuq kollox, x'hemm iktar prezzjuż mid-deheb? issokta jgħid waqt li ħeġġiġha taqra l-leġġenda. Issa ħa naraw ftit il-leġġenda tal-għoġol tad-deheb.

Mela, x'għadna kemm rajna, wara l-waqgħa ta' Ġerusalemm, numru ta' familji Lhud ġew jgħixu hawn Malta. Magħhom ġabu l-għoġol tad-deheb, l-istess wieħed imsemmi fil-Bibbja, jiġifieri fl-istorja ta' Mosè, u l-Għaxar Kmandamenti. Wara snin jgħixu f'pajjiżna, ħbew l-għoġol tad-deheb billi difnu t-teżor xi mkien fil-gżejjer Maltin. Dan ġara għax dawn l-istess familji Lhud ġew imġegħla jitilqu mill-gżejjer tagħna. Għaddew ħafna ħafna snin. Jum fost l-oħrajn, u fi żmien il-Kavallieri tal-Ordni ta' San Ġwann, bidwi kien qed iħaffer fl-għalqa tiegħu meta sab l-għoġol tad-deheb. Ir-raġel mill-ewwel induna bil-valur tat-teżor u għalhekk ħbieh. Imma l-kelma ġriet u l-Gran Mastru Devilena sar jaf bis-sejba. U hu offra l-bidwi ħafna flus għat-teżor, iżda l-bidwi ma aċċettax. De Vilhena bagħtu l-ħabs bit-tama li jagħtih it-teżor sabiex jinħeles. Madanakollu, ir-raġel xorta ma riedx jikxef fejn kien ħeba l-għoġol tad-deheb. Il-bidwi miet il-ħabs mingħajr ma qatt kixef is-sigriet tiegħu. B'hekk, sal-lum, ħadd ma jaf fejn hu moħbi t-teżor. Ż-żewġ kuġini kienu msaħħrin bl-istorja. Mela t-tażżur tal-mappa żgur li hu l-għoġol tad-deheb, sostna Sandro. U jien biħsiebni nsibu, qalet Pia b'ċertu determinazzjoni. U b'hekk f'dan il-ktieb niskopru ħafna avventuri u nitgħallmu wkoll li l-ikbar teżor forsi qed tiftakru minn dak li għadni kemm qrajt Sandro qalilha fuq kollox jaf li nafu li l-aktar ħaġa prezzjuża huwa d-deheb u fil-fatt f'din f'dan il-ktieb niskopru li le mhux id-deheb l-ikbar teżor u biex tkunu tafu x'inhu l-ikbar teżor mela aqraw il-ktieb. U mbagħad it-tieni ktieb tagħna huwa It-Tfal tal-Għoġol tad-Deheb. U hawnhekk ara, qed niltaqgħu ma' tlett itfal, qed niltaqgħu nerġgħu ma' Pia, qed niltaqgħu ma' Jayden, il-ġenju, tifel li jaħseb li hu ġenju u qed niltaqgħu ma' tifla simpatika ħafna li jisimha Margherita. Fil-fatt, li jkun ġara jkun hekk. Ikun hemm xi tfal li jkunu qed jisparixxu hawn Malta. Fil-fatt forsi eh, naraw l-ewwel wieħed fejn ikun hemm il-poster tat-tifel li jintilef. U allura minbarra hekk Pia tħoss, kull fejn tkun tħoss, li hemm xi ħadd warajha. Tafu qatt ġratilkom li kontu xi mkien u ħassejtu xi ħadd qed iħares lejkom, idduru u taqbduh? Issa Pia l-istess ħaġa. Din tinduna li hemm xi ħadd isuss warajha. Jiġifieri, jekk it-tfal hawn Malta qed jisparixxu, mela hemm ċans li Pia wkoll tinsab fil-periklu. Ħa naraw naqra l-ow wieħed mill-ewwel tfal li sparixxew hawn Malta. Mela, hawnhekk rajna li t-tfal sparixxew. Fil-fatt Sandro eh, mar jgħix ma' missieru għaliex il-ġenituri tiegħu jkunu separati u Pia tispiċċa titwikka litteralment titwikka b'dan l-imbierek ta' Jaden il-ġenju. U Jaden il-ġenju jkun moħħu fl-avventuri u qed ngħidilkom li dan jippretendija li jaf kollox. U għal daqstant Pia xi kultant tirrabja u ftit taqbżilha ftit kif jgħidu. Però, u mbagħad biex tkompli taxxaqha, Pia, ġej din il-ġenju li jkun moħħu biex jerġa' jibda avventura ġdida u Margherita jsibu bagalja. Jsibu bagalja li tkun antika ħafna u f'din il-bagalja jsib ukoll djarju, id-djarju ta' Nanna Carmen, in-nanna ta' Pia. U din ikollha ħafna ħafna misteri. Minbarra hekk, it-tfal jgħaddu minn diffikultajiet u sfidi kbar. Tajjeb it-tfal fl-ewwel ktieb fil-Misteru tal-Għoġol tad-Deheb kellhom ħafna perikli u ħafna problemi u f'dan il-ktieb jkollhom ħafna ħafna iktar problemi u iktar diffikultajiet. Jiena nispera li ħajkolli ċans naqralkom storja oħra, ħa naqralkom biċċa mill-istorja, ħa nara naqra tali ma ħa naqralkom. Ħa nibda mela. Fil-katakombi tas-Salina. Mela, dawn it-tfal ikunu spiċċaw fil-katakombi tas-Salina, kif ħa naraw, u jkunu qed ifittxu li jsibu t-tieni teżor. Għax l-ewwel teżor niskopru fl-ewwel ktieb kien l-għoġol tad-deheb, però hawnhekk ħa naraw kif hemm teżor ieħor. Wara li qagħdu attenti li ma jagħmlux ħsara, hekk kif għaddew minn xi għelieqi privati, it-tfal waslu quddiem il-grotot. Ma ħlewx ħin u mill-ewwel bdew jesplorawhom. Jayden u Margherita daħlu f'għar. It-tifel prova joħroġ il-karta li kien seraq mingħand Pia hekk kif Margherita bħal donnha qagħdet għas-salih. Sadattant, Pia kienet għamlet progress kbir. Ġol-ħajt sabet ġebla stramba mnaqqxa b'xi simboli differenti. X'inti tagħmel, Margherita staqsiet lil Jayden hekk kif indunat li kien qed iżomm xi ħaġa f'idu. Xejn, irrispondiha. F'daqqa waħda, it-tfal raw lil Pia fil-bokka tal-għar fejn kienu. Margherita! Jayden, sibthom? Ejja ħdejja! għajtet Pia b'ton ferm eċitat. M'għandniex xi ngħidu, sħabha mill-ewwel telqu jiġru għal warajha. Pia kienet sabet injama antika mnaqqxa imsammra fuq blata. Din l-injama kienet mimlija b'numri, b'ittri tal-alfabett u b'sinjali differenti. Indunaw li kien hemm sinjali li kienu qed jimmarkaw fejn għandha titpoġġa l-mappa tal-ġilda fuq l-injama. Hekk kif it-tfal poġġew il-mappa fuq l-injama, innutaw li din kienet eżattament tal-qies b'tali mod li t-toqob kienu qed jiżvelaw ftit min-numri, l-ittri u s-simboli li kien hemm. Ara dan messaġġ sigriet li qed jiġi mikxuf minn ġot-toqob tal-mappa tagħna. Skantat Pia. Mhux biex niftaħar, imma kont naf li t-toqob kienu magħmulin apposta, qabeż Jayden. Int ħallik minn kemm inti bravu. Ħa naraw x'jgħid il-messaġġ, irrispondiet Pia. Bl-id robotika li kienet qisha waħla m'idu proprja, Jayden beda jipponta lejn partijiet differenti. Dan in-numru tnejn, din t'hawn fuq qisha statwa, u din ara l-ittra 'mm, qal. Peress li Jayden kien iżżattat quddiem, Pia u Margherita bilkemm setgħu jaraw, għalhekk Pia qaltlu biex jersaq. Kontra qalbu t-tifel għamel kif talbitu. Din qisha statwa tal-qaddisin. L-id il-leminija mgħollija bi ħwejjeġ twal qisha libsa u ara fuq rasha qisha raġġiera. Qed tfakkarni f'xi ħaġa. Qisha l-istatwa ta' San Pawl li għandna fin-niċċa ta' fuq id-dar ta' fuq il-bieb tad-dar tagħna, stagħġbet Pia. U kif diġà għadt, din l-ittra mm! reġa' qabeż Jayden. Imbagħad, dawn huma l-ittri u, sö, tö, a, usta. Imma, usta, xi tfisser? staqsiet Pia hekk kif it-tliet itfal ħarsu lejn xulxin. Jekk inżidu l-kelma mö ma' usta tiġi musta, issuġġeriet Margherita. Il-mosta! Fl-antik hekk kienu jsejħulha l-mosta, musta! qal Jayden. Imma x'jiġifieri, statwa fil-mosta? ridet tkun taf bija. L-istatwi l-aktar popolari fil-Mosta huma dawk li hemm kemm fil-knisja parrjokjali tal-Mosta kif ukoll mal-faċċata tal-knisja, l-aktar tal-Madonna u ta' xi qaddisin oħra. Imma ma niftakarx li hemm xi ħadd b'dik il-pożizzjoni b'idu mgħollija, spjega t-tifel. U ħa naraw naqra hawnhekk kif qed taraw hawn mappa, hawn stampa oħra u għaldaqstant ħa nippuntaw it-tablet Lejn din l-istampa u araw x'jiġri.
NOFS in HR Nofsinhar! U hawn dawn it-tliet simboli, tgħid x'ifissru?
Mela, u mbagħad fih ħafna ħafna misteri. Il-ħin kontra tagħna dejjem għadu għaldaqstant issa ħa nkellimkom dwar it-tielet u l-aħħar ktieb mill-triloġija. Fil-fatt jinsab għall-bejgħ fil-ħwienet tal-kotba ewlenin. Naf li ħafna minnkom staqsewni għal dan il-ktieb u dan jismu Is-Sagrifiċċju tal-Għoġol tad-Deheb. Hawnhekk naraw kif it-tfal ħajjithom tkun f'periklu kbir. B'kollox ikun hemm tliet tiżori. Ħa niskopru x'inhu t-tielet teżor u għaliex dan it-teżor hu importanti. Fil-fatt għal darb'oħra nerġgħu niltaqgħu ma' Pia, nerġgħu niltaqgħu ma' Jayden il-ġenju, niltaqgħu wkoll ma' Margherita. Tiftakru dak it-tifel li rajnih mitluf fit-tieni ktieb? It-tfal tal-uġigħol tad-deheb ħa niltaqgħu miegħu, ħa niltaqgħu wkoll ma' tifla oħra li wkoll kienet ġiet mitlufa. Semmejtilkom aktar kmieni lil Nanna Carmen meta kienet żgħira. Din hija Nanna Carmen u dan huwa il-ħabib tagħha, il-ħabib Pawlu. Issa, tajjeb li ngħidilkom, ħa nara naqra x'paġna hi, 130, Ħa naqralkom biċċa żgħira minn paġna 130. Mela, ħa ngħidilkom naqra x'ikun ġara. Pia, Jayden il-ġenju u dawn iż-żewġt itfal ikunu marru f'post mhux se ngħidilkom fejn forsi toħroġ fl-istorja biex ifittxu għall-ħjiel. Mela, dan il-kapitlu jismu Skeletri u Sigrieti. It-tfal għalqu l-bieb warajhom. Sabu rwieħhom ġo għar żgħir fi dlam ċappa, bil-mowbajls tagħhom xegħlu d-dawl biex jaraw fejn kienu mexjin. F'nofs l-għar kien hemm salib magħmul bl-injam. Dan żgur għabar feraħ Jayden. Pia ma damitx taħsibha għax mill-ewwel intefa' tal-kub tejha tħaffer. Zekk intefa' maġenbha jgħinha. Isa, Pia u Zekk! Tridu tgħaġġlu tridu tgħaġġlu iktar biex tħaffru? Jayden ħeġġiġhom. Miss Zekk tiġi tgħinha! Ħatfitu Pia. Ma tarax li nħammeġ idi! Jayden irrispondiha. Sarah kienet sejra tgħinhom imma Jayden waqqafha milli tagħmel dan. Lanqas lilha ma riedha titħammeġ. Pia u Zach komplew iħaffru. Peress li l-ħamrija kienet ilha snin ma tintmess, kienet ferm iebsa. Għalhekk użaw kemm idejhom kif ukoll biċċiet tal-ġebel. Ma daqqa u l-ħin, it-tfal lemħu xi affarijiet strambi ħirġin mill-ħamrija. Kienu għadam. L-erbat iħbieb waqfu jiċċassaw lejn is-sejba tagħhom. Dan żgur il-bidwi! Pia qalet waqt li bdiet tħaffer madwar l-iskeletru. Dak x'inhu? Sara ppuntat lejn xi ħaġa ħierġa mill-ħamrija. Pia u Zek ma damux ma ndunaw li kien ċinturin antik u mqatta'. M'għandix dubju li kien tal-bidwi, qalilhom Jayden. Zek deher ħosbien. Kont qed naħseb dwar il-ħaġa moħġaġa li l-bidwi kiteb, Minn qabri se mmexxik. Nispera li m'hawnx fantażmi? stqarr mal-oħrajn. M'għandekx għax toqgħod tinkwieta għax il-Babao ma jeżistix! Jayden insista. Ninsab ċerta li għandek żball u li leħirsa jeżistu, Pia miritu. waqt li ftakret fil-fantażmi tal-għalliema u l-ħbieb oħrajn li kienu għenu lilha aktar ftit snin qabel. Nerġa' ngħid li l-babaw ma jeżistix, Jayden kompla jinsisti. Pia u Zek ħarsu lejn xulxin u tbissmu. Peress li kienu jafu li Jayden qatt ma kien se jaċċetta li seta' jkollu żball, komplew iħaffru. Hawnhekk għandna stampa oħra tal-iskanetru, għaldaqstant għal darb'oħra ħa nerġgħu nippuntaw lejn din l-istampa bit-tabliet tagħna.
Dak. dak skeletru. Dak żgur il-bidwi li jiġi minnek. Sara, toqgħodx tibża'. Jekk trid noqgħod inżommlok idejk. Le grazzi, m'hemmx għalfejn.
Fil-fatt, dik kienet silta oħra mit-tielet u l-aħħar ktieb, Is-Sagrifiċċju tal-Għoġol tad-Deheb. Ma tantx baqgħalna ħin allura li xtaqt nagħmel forsi anke tnawwilli l-ewwel ktieb jekk jogħġbok, naqralkom biss x'hemm fuq wara biex intom tkunu tafu. Dan huwa Il-Misteru tal-Għoġol tad-Deheb, huwa l-ewwel wieħed. Għalkemm iż-żewġ kotba l-oħra tistgħu taqrawhom, Jekk ma tkunux qrajtu l-ewwel ktieb, però nissuġġerilkom li taqrawh. Dan kif għadtilkom bħal Harry Potter, ma tiħdux pjaċir daqstant anzi aktar tieħdu pjaċir jekk tkunu tafu il-karattri kollha u tkunu tafu l-perikli li jkunu għaddejjin minnhom. Ħa nfakkarkom x'inhi l-istorja ta' Il-Misteru tal-Għoġol tad-Deheb. L-istorja tibda f'Malta fis-snin erbgħin. Grupp ta' tfal u l-għalliema tagħhom jisparixxu f'labirint taħt l-art waqt ħarġa tal-iskola. Fil-preżent, għexieren ta' snin wara dik il-ġrajja, niltaqgħu ma' Pia, orfni li tħossha mwarrba minn kulħadd. Flimkien ma' kuġinuha Sandro, tifel inċert ħafna minnu nnifsu, issir taf bil-leġġenda lokali dwar l-għoġol tad-deheb li hu msemmi fil-Bibbja. Skont il-leġġenda, dan it-teżor jinsab moħbi xi mkien fil-gżejjer Maltin. It-tfal jiskopru passaġġ sigriet li joħodhom mid-dar ta' nannithom sa labirint misterjuż taħt l-art, fejn isibu wkoll mappa tat-teżor. Sadattant, Eno, it-tiju tagħhom, ikun qed jagħmel minn kollox biex iwaqqafhom. Tul l-avventura tagħhom, Pia u Sandro mhux biss jiffaċċaw diversi perikli, u forsi anki fantażmi, imma jiskopru wkoll sigriet antik tal-familja li jista' jbiddel ħajjet kulħadd. Dak kien l-ewwel ktieb. It-tieni ktieb jismu It-tfal tal-għoġol tad-deheb u ħa naqralkom x'hawn miktub fuq wara. Xi tfal qed jisparixxu. Jista' jkun li Pia tinsab fil-periklu? Sandro, il-kuġin ta' Pia, imur jgħix ma' missieru għal xi żmien. Pia tispiċċa titwikka b'Jayden, tifel arroganti li ommu tkun ħabiba ta' zijietha. B'xorti tajba, tagħmel ukoll ħbieb ma' Margherita, tifla simpatika. Pia, Jayden u Margherita jsibu bagalja antika bid-djarju tan-nanna Carmen u b'dokument stramb. Jayden jemmen li dan id-dokument jista' jwassalhom għal teżor hekk kif il-ħiliet juruhom li jridu jmorru jfittxu ġo katakombi. Sadattant, wara li t-tia Raquel tkun reġgħet daħlet għall-għoġol tad-deheb xi ħadd jidħol f'darha u jisirqu. Imma x'inhuma l-iskopijiet vera tal-ħalliel? It-tfal jgħaddu minn avventuri u diffikultajiet kbar. li forsi wkoll għandhom x'jaqsmu mas-sopranatural hekk kif jiskopru sigrieti li qatt ħadd ma jkun ħolomhom u li jista' jipperikolaw il-ħajja ta' tfal oħrajn. It-tielet u l-aħħar ktieb Is-Sagrifiċċju ta' l-Għoġol tad-Deheb. Pia u l-familja tagħha jirċievu ittra li fiha jiskopru li jkunu tilfu d-dar tan-nanna Carmen. Minbarra hekk, Pia ma jkollhiex għażla oħra ħlief dik li ssib it-tielet teżor. Għaliex? Fuq kollox, x'inhu dan it-tielet teżor? Jiġri wkoll li t-tifla u Jayden il-ġenju jitolbu l-għajnuna lil Zack u Sarah. Imma għaliex jagħmlu dan? F'dan l-aħħar ktieb mit-triloġija, l-isfidi li t-tfal jaffrontaw ikunu ħafna aktar perikolużi minn qatt qabel. ħajjet il-familjari tagħhom saħansitra jkunu jinsabu fil-periklu, biex ma nsemmux li Margherita u Aaron ikunu jridu jivvendikaw ruħhom minn Pia u sħabha. Imbagħad l-avvenimenti li jkunu seħħu fil-passat imbiegħed iwasslu għal konsegwenzi li ħadd ma jkun qatt stenna. Ħa nfakkarkom li l-app tar-realtà maħluqa, jiġifieri l-app li tistgħu tniżżlu b'xejn, kull ma għandkom tagħmlu huwa tidħlu fis-sit www.rootfrendo.com, hemm sezzjoni li hija kotba u hemmhekk hemm l-istruzzjonijiet kif tniżżlu l-app b'xejn għal fuq it-tablet jew fuq il-mobile tagħkom. Tistgħu tniżżluha minn minn Play Store jew App Store. Minbarra hekk jekk b'xi mod ikun hemm xi diffikultà ibgħatuli fuq Facebook u nwegħedkom li nirrispondikom u xi ħadd mit-tim tagħna jċemplilkom u jgħinkom b'mod tekniku. Minbarra hekk, kull stampa li ssibu fil-kotba, inkluż il-faċċata, l-istampi kollha li ssibu fil-ktieb kif ukoll messaġġ tiegħi fejn ngħaddilkom messaġġ misterjuż, kull m'għandkom tagħmlu huwa li tippuntaw il-kameras tal-mobiles jew tat-tablets tagħkom fuq forsi nistgħu nagħmluha, naraw l-ewwel wieħed għandna ftit sekondi Biex nurukom, per eżempju, l-faċċata kif taħdem. U b'hekk inkunu qed mhux biss nużaw l-immaġinazzjoni tagħna, nkunu qed naqraw imma fl-istess ħin nistgħu naqraw partijiet mill-kotba u naraw il-filmati. Dawn huma l-uniċi kotba Maltin hawn Malta li jaħdmu bir-realta' maħluqa. Fil-fatt din it-teknoloġija xi ħaġa li anka fl-Ewropa u anka fid-dinja hija, speċjalment fejn jidħlu kotba, hija pjuttost xi ħaġa innovattiva ħafna. Jiena nispiċċa billi nawguralkom ħafna affarijiet sbieħ Nawguralkom il-qari t-tajjeb u nfakkarkom li aħna u l-kotba tagħna qed nistennewkom biex taqrawhom u biex b'hekk tidħlu fl-avventura tagħna, l-avventura maġika, l-avventura kbira u straordinarja tal-Għoġol tad-Deheb. Grazzi u saħħiet, il-qari t-tajjeb.